Wel, croeso i y ddarllediad fideo Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin um, ar gyfer di Sil uh, pumed o Ebrill. Uh, yn ymwybodol iawn mae dyma uh, Sil cynta'r mis a mae'n uh, teimlo'n chwythig iawn bod ni ddim yn medru uh, ymgasglu o gwmpas bwrdd yr arglwydd uh, ar ddechrau'r mis fel yn ôl yn harfer. Uh, ond ni'n ni ddiolchgar bod uh, gan ryw i air i ni, bywiol i'w gair diw. A uh, dyna beth ni'n mynd i wneud gyda'n benna y bore yma nawr, yw uh, ystyried gair diw gyda'n gilydd. Uh, nawr, um, fi'n mynd i weddio am ychydig mewn uh, eiliad, os ydych chi am osod uh, y fideo ar saib i chithau i weddio eich hunain am fendith ar, uh, ar ychydig amser fyddwn ni'n treulio yng ni'n gilydd, mae croeso i chi wneud hynny. Ein tad, ni'n diolch i ti nad wyt ti wedi uh, dy gyfyngu mewn unrhyw ffordd, uh, ac ni'n diolch i ti bod dy air di yn wir yn fywiol. Ac felly fi yn gofyn i ti yn syml o arglwydd i uh, fendithio uh, y gair byddwn ni yn ei ystyried gyda'n gilydd yn awr, a hynny er gogoniant i dy enw di. Amen. Wel, dwi am ddarllen um, rhannau o'r ysgrythyr, uh, rhannau uh, weddol gyfarwydd i ni. Uh, Mae'r rhan gynta yn dod o Ezeia uh, penod 49, a fe fyddai'n darllen o adnod 8 hyd at ddiwedd y benod, ac yna fe fyddwn ni'n troi ar ôl hynny at Rifeiniaid penod, penod 8. Felly Ezeia penod 49 ac adnod 8 i ddechrau. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Atebaf di yn adeg ffafr, A'th gynorthwyo ar ddydd Iachawdwriaeth. Cadwaf di, a'th osod yn gyfamod i'r bobl. Adferaf y tir a rhannu'r tiroedd anrhaith yn etifeddiaeth, a dywedaf wrth y carcharorion, Ewch allan! ac wrth y rhai mewn tywyllwch, Dewch i'r golau. Cânt bori ar fin y ffyrdd, a chael porfa ar y moelydd. Ni newynnant ac ni sychedant, ni fydd gwres na haul yn eu taro oherwydd un sy'n tosturio wrthynt, sy'n eu harwain, ac yn eu tywys at ffynhonnau o ddŵr. Gwnaf bob mynydd yn ffordd a llenwi o dan fy llwybrau. Y mae rhai yn dod o bell, a rhai o'r gogledd a'r gorllewin ac eraill o wlad Sinim. Cân, nefoedd! Gorfoledda, ddaear! Bloeddiwch ganu! Fynyddoedd! Canys y mae'r Arglwydd yn cysuro ei bobl ac yn tosturio wrth ei drueiniaid. Dywedodd Sion, Gwrthododd yr Arglwydd fi, ac anghofiodd fy arglwydd fi. A anghofia gwraig ei phlentyn sugno neu fam blentyn ei chroth? Fe allant hwy anghofio, ond nid anghofia fi di. Edrych, rwyf wedi dy gerfio ar gledr fy nwylo, y mae dy furiau bob amser o flaen fy llygaid. Y mae dy adeiladwyr yn gyflymach na'r rhai sy'n dy ddinistrio, ac y mae dy anrheithwyr wedi mynd ymaith. Edrych o'th amgylch, a gwel! Y mae pawb yn ymgasglu ac yn dod atat. Cyn wired am fod yn fyw, medd yr Arglwydd, byddin eu gwisgo i gyd fel addurn ac yn eu rhwymo amdanat fel y gwna priodferch. Bydd dy ddiffeithwch, a'th anialwch, a'th di-ranrhaith yn rhy gyfyng bellach i'th i'th preswylwyr, gan fod dy ddifodwyr ymhell i ffwrdd. Bydd y plant annwyd yn nydd dy alar yn dweud eto'n hyglyw, Nid oes digon o le i mi, symud draw i mi gael lle i fyw. Yna y dywedi ynot dy hun, Pwy a genhedlodd yr rhain i mi, a minnau'n weddw ac yn ddi-blant? Yr oeddwn i mewn caethglyd ac yn ddi-gartref, pwy a'i magodd hwy? Yn wir, roeddwn i wedi fy ngadael ar fy mhen fy hun, o ble ynte y daeth y rhain? Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Rhof arwydd a'm llaw i'r genhedloedd, a chodaf fy maner i'r bobloedd, a dygant dy feibion yn eu mynwes, a chludo dy ferched ar eu hysgwydd. Fydd brenhinoedd yn dadau maith i ti a'i tywysogesau yn famau maith i ti, plygant di'r llawr o'th flaen a llyfu llwch dy draed, yna ac ei wybod mai myfi yw'r arglwydd, ac na siomir neb sy'n disgwyl wrthyf. A ddygir ysbail oddi ar y cadarn? A ryddhai'r carcharor o lawr gormeswr? Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Fe ddygir carcharor o lawr cadarn, ac fe ryddheir ysbail o lawr gormeswr. My Fi fydd yn dadlau a'th gyhuddwyr, ac yn gwaredu dy blant. Gwnaed i'r ithathrymwyr fwyta'u cnawd eu hunain a meddwaf hwyau gwaed eu hunain fel yr hwy. Yna caiff pawb wybod mai myfi, yr Arglwydd, yw dy waredydd, ac mai un cadarn Jacob yw 'da chi byth. Ac ni nawr yn troi uh, hefyd at uh, um, rhan, i ddarllen rhan o uh, lythyr Paul at y Rhifeinied a darllen yn benodol um, o benod 8. Penod 8 a adnod 18 ymlaen. Yr wyf i'n cyfri nad yw dioddefiadau'r presennol i'w cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Yn wir, y mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am i blant Duw gael eu datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd. nid o'i dewis ei hun, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd, yn y gobaith y câi'r greadigaeth hithau ei ryddhau o gaethiwed a llygredigaeth, a'i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw. Oherwydd fe wyddwn fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddyw, Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni, sydd â blaenffrwyth yr ysbryd genym, yr ydym ninnau'n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef, ryddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mo'r gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw'r gwrth yw gwrthrych gobaith. Ac felly, yr ydym yn dal i aros am dano mewn amynedd. Yn yr un modd, y mae'r Ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio. ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ocheneidiau y tu hwnt i eiriau, ac y mae Duw'n chwilio, sy'n chwilio calonau dynol, yn deall bwriad yr ysbryd mae ymbil y mae dros y saint yn ôl ewyllys Duw. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio er daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. neu yy falle fel 'yn ni yn meddwl amdano, y bod pob peth yn cyd-weithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw, y rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad, oherwydd cyn eu bod hwy fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn un ffyrdd ag un wedd a'i fab, fel mai cyntaf-fynedig fyddai ef ymhlith pobl lawer. a'r rhai a ragordeiniodd fe'i galwodd hefyd, a'r rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a'r rhai ag a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei Fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei Fab, sut y gall beidio â rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fu farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheullaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gorthrymder, neu ing, neu erlid, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig, Er dy fwyn di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'r lladd, i'w lladd. Ond, yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, na all nac angau, nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau nac uchelderau na dyfnderau na dim arall a greuwyd, ein gwahanu ni oddiwrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Wel, yn yn ddiolchgar i ddew am, uh, am ei air i ni uh, y bore yma. Wel, um, mi hoffen ni I ni sylwi am ychydig yn awr ar y rhan o'r ysgrythur nes i ddarllen ar y dechre, sef rhai adnode, dwy adnod o Eseia 49, adnode 14 ac 15. Y mae nhw yn yr adnode cymharol gyfarwydd i ni. Mae nhw'n darllen fel hyn, Dywedodd Seion, gwrthododd yr arglwydd fi, Ac anghofiodd fy arglwydd fi. A anghofia gwraig ei phlentyn sugno neu fam blentyn ei chroth? Fe allant hwy anghofio, ond nid anghofiaf di. Felly, um, uh, dyna'r uh, uh, yr, uh, yr hanner o slythyr i ni am uh, aros gydag e am ychydig bach y bore 'ma. Nawr, mae cariad Duw at ei bobl yn fwy na chariad mam. Er ein anhelyngdod, ac yn ymwybodol iawn o'n anhelyngdod, beth mae'r adnodau hyn yn dweud wrthon ni, fod cariad Duw at ei bobl nid yn unig fel cariad mam at ei phlentyn, ond yn fwy na chariad mam at ei phlentyn. Yr hyn sydd gyda ni yn yr adnodau yw dau ymateb. Yr ymateb cynta yw ymateb anghrediniol Seion neu pobl Dduw tuag at addewidion cyfamodol Duw. Ac yna'r ail ymateb yw ymateb Duw i anghrediniaeth i bobl ac felly dyna'r dyna ddau faes de, dyna'r ddau beth i ni'n ystyried y bore yma. Dewch i ni dreulio chydig yn edrych ar anghrediniaeth Seion. Um, cyn bod ni yn rithro i, i gondemnio uh, bobl ddiw uh, mae Isaiah yn ei cyfarch, uh, fi'n credu bod werth i ni i fanylu ychydig ar nodweddion yr um, anghrediniaeth yma a gweld fod um, y dadansoddiad uh, yn berthnasol i ni gymaint ag oedd e uh, iddyn, nhw, iddyn nhw. Beth gyntaf ni'n gweld yw bod angrediniaeth yn gwrthod addewidion Dyw. Uh, yn adnodau 8 ymlaen, hyd at adnod 12, um, Mae Duw yn rhoi um, addewidion cyfamodol i ddechrau. Mae'n dweud bod yr holl addewidion yn y gwas. Nawr, ni'n gwybod o'r Testament Newydd mae y gwas yn Ezeia yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae e'n dweud uh, gyda'r ymynydd, trysorwyd gras uh, rhyw anherfynol stor yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i'r môr. Hynny, mae popeth ynddo fe, yn y gwas, fe yy sydd yn cael ei wneud gan Dduw, yn gyfamod pobl. Ynddo fe y mae yr hyn sydd gan Dduw ar gyfer i bobl, ac ynddo fe yn unig. Ac wrth gwrs, yy mae'r addewidion yn rhedeg, maen nhw yn llifo, maen nhw fel petai yn cael, cael eu pentyrru un ar, ar ôl y llall. yng ngweddill y, um, y rhan yna o'r, or benod. Uh, mae yna etifeddiaeth yn cael i addo, y mae yna ryddid o gaethiwed, y mae yna drawsnewidiad o oleini, o dywyllwch i oleini, y mae yna gynhaliaeth o ddydd i ddydd ar y ffordd ar y bererindod yn cael i addo ac amddiffyniad a diwallu uh, anghenion a symud pob rhwystrau, pa, pa mor uchel bynnag oedd y mynyddoedd, neu pa mor isel bynnag oedd y pentydd, a pa mor bell bynnag oedd y bobl oddi wrth ddiw, fydde ddim byd yn rhwystro uh, Duw i, fwria, i, i gyflawni ei, ei fwriadau. A'r cyfan, wrth gwrs, dan arweiniad tosturiol Duw ei hunan fel, fel i bugail. Nawr, dyna'r, dyna'r addewidion, ond um, ac, ac wrth gwrs, fel i ni'n gweld yn y benod, mae'r ma, ma, ma ymateb priodol yn un o, o orfoledd um, Adnod 13, yym, yn dweud wrthon ni fel hyn, wel, beth yw'r ymateb priodol? Cân nefoedd, ymateb ffydd, yw gorfoledd, gorfoledda ddeiar, bloeddiwch ganu fynyddoedd. Canys y mae'r Arglwydd yn cysuro ei bobl ac yn tosturio wrth ei drueiniaid. Ond um, yn ytrach na ymateb ffydd, yr hyn ni'n gweld yn uh, wyth bobl ddiw yw anghrediniaeth. Uh, Allwch chi ddmygu, dychmygu efallai yy Seion yn dweud, wel, popeth yn iawn, efallai bod yr addewidion yma yn yy niferus ac yn fawr iawn, ond yy dyw nhw ddim i ni, dyw nhw ddim i ni. Felly mae angrediniaeth yn gwrthod addewidion Duw. Yy, mae angrediniaeth hefyd yn pechu yn erbyn cymeriad Duw. Um, mae um, Duw yn yy yn dweud wrthon ni yym bod bod ei gymeriad e yn yn yn yn un uniawn yn un cywir. Ond yy beth mae Seion yn dweud yw anghofiodd, anghofiodd Duw a a a mae Duw wedi yng ngwrthod gwrthwododd Duw fi. Nawr ma'r yym y geiriau na'r un ystyr yn swno'n wylaidd iawn, mae yna ryw elfen o drueni yn perthyn iddyn nhw, ond chi'n gwybod mewn gwirionedd, yr hyn mae uh, angrediniaeth yn ei wneud yw cyhuddo Dyw, uh, a, a mae'n cyhuddo Dyw um, ynghylch i, i, i gymeriad sylfaenol. Hynny yw, mae'n cyhuddo Duw o fod wedi colli diddordeb yno ni. Mae angrediniaeth yn cyhuddo Duw o fod wedi bod yn esgeulus ohono ni mewn rhyw ffordd. Um, mae e'n ei Duw mas i fod yn rhyw dduw mympwyol, uh, na allwch chi ddibynnu arno fe. yy, neu Duw sydd yn torri ei air, yn gwneud addewid ac yna'n torri addewid a heb fod yn cadw ei, ei gyfamod. Dyna angrediniaeth Seion, anghofiodd yr Arglwydd fi. Peth arall i ni'n gweld yw bod angrediniaeth yn fydol ddall. Um,

hynny yw, yn yn yw gymwyso hwnna, methu gweld fwy na'r byd o'n cwmpas ni, methu gweld mwy ond y byd. Maen nhw'n dweud, mae tu hwnt i ddiw, i'n hachub ni o ddi yma, all diw byth yn hachub ni o ddi yma, ac yn wir, mae yna rhyw awgrym, efallai bod nhw ddim yn moyn cael ei achub o ddi yno, oherwydd maen nhw'n reit gyffwrddus yn ei geithglyd. Dyna gyd maen nhw'n gallu gweld yw mawredd Babilon, grym Babilon, prydferthwch Babilon, sefydlogrwydd Babilon, esmwythra Babilon, hyder Babilon, cyfoeth Babilon. Ac um, yng nghanol y cyfan, maen nhw'n methu gweld tu hwnt i hynny i allu sydd yn llawer mwy Nawr, rydyn ni'n byw mewn dyddiau o, o, o argyfwng, a pan mae argyfyngau fel hyn yn dod, a, ac eraill hefyd, y mae'n allgoffa ni yn diwe fod uh, yr uh, hyn i ni yn ei gredu sydd yn sefydlog, sydd yn gadarn mewn gwirionedd yn simsan, bod y byd yn simsan. Yy mae'r emyn yn dweud siglo mae y tir o danaf, darnau'n syrthio i ffwrdd o hyd. Mae'r unig le saff, yr unig le diogel i ni yw ymddiried yn Nuw holl alluog. Gyda'n ola ynglyn â'r anghrediniaeth yma o ran i natur, ni'n gweld i fod e yn beth twyllodrus ofnadw. Um, Mae'r um, anghrediniaeth yn yn twyllo ni i feddwl bod gwybod am Dduw yn ddigon, heb ei adnabod ac ymostwng iddo mewn ffydd. Chi'n gweld? Mae um, Seion mynnyn yn dechnegol gywir, mae'n medru rhoi yr enwau iawn ar Dduw, mae'n galw Duw yr Arglwydd, Yahweh, Jehova, y Duw, y, y, ydwyf, yr hwn ydwyf, Duw Jacob, Duw Moses. Ac yna, wrth gwrs, mae hefyd yn galw fe'n Adonai, y Duw Sofran, y Duw sydd yn reoli ac yn uh, teyrnasu. Ac eto, er ei bod hi yn medru bod yn gywir iawn yn i yy yn y ffordd y mae'n cyfeirio at Dduw, does 'na ddim ffydd, does 'na ddim ymddiriedaeth ynddo fe. Yym, yn wir, mae'n mynd ymhellach ac yn gwneud rhyw broffes o, o, o, o, o, o fod Duw yn dduw iddi hi, fy, fy arglwydd, meddais i wedi fy nghofio. Eto rydym ffydd ddim ymddiriedaeth ynddo fe. Ac yna, wrth gwrs, mae anghrediniaeth yn dwyllodrus yn y ffaith ei fod e, bod ni'n twyllo'n hunain, mae'n peri ni dwyllo'n hunain. Um, Seion yn y fan yma yn beio Dyw, fel ni wedi gweld. Beio popeth, beio pob un. Ond beio'i hunen, ac mae Duw yn ei atgoffa nhw ar ddechrau'r bennod sy'n dilyn pennod 50 yn yr adnod gyntaf, medda fe, Nid o'n achos i, na, oherwydd eich camweddau y gwerthwyd chwi. Wel, um, Falle bod e werth ein bod ni wedi treulio ychydig amser fel yna yn ystyried peth mor ofnadwy o anghrediniaeth yw peidio credu ac ymddiried yn ein Duw ni. Peth mor dwyllodrus yw e, peth mor ffôl yw e. Ac uh, ni'n gorfod cydnabod, wrth gwrs, fod llawer iawn o'r anghrediniaeth sy'n ni'n gweld yn y seion yn y penodau hyn yn llechu hefyd yn yn calonau ni. Ond beth am ymateb Duw? A dyma'r ail beth i ni am ystyried gyda'n gilydd. Beth am ymateb Duw? Wel, ymateb o gariad sydd gan Dduw. Yn rhyfeddol iawn, yn, yn anusgwl iawn, wir, yn syfrdanol iawn. I ni'n gweld mae ymateb o gariad sydd gydag e, tuag at ei bobl, y mae e fel petai yn parhau i Iesu yn ei law iddyn nhw, ac yn i, yn i atgoffa nhw ac yn tanlinellu y ffaith ei fod e yn eu caru nhw. Ac felly, iddyn nhw, mae'r ymateb priodol yw iddyn nhw i ymostwng ac i gredu ynddo fe. Mae um, yy yr hyn i ni'n mynd i ystyried am ychydig gyda'n gilydd yn, yn nodi un rhan o'r cariad hwnnw, cariad sy'n cywiro, a fyddwn ni'n edrych arno fe mewn munud. Ond chi'n gwybod, mae'r benod yma, gweddill y benod yma, jyst yn llawn o, o, o'r ffyrdd y mae Dyw yn caru ei bobl. y mae e yn yn eu cadarnhau nhw, hynny yw, mae e yn y weddill y bennod yn ail-adrodd uh, yr union addewidion y mae wedi addo iddyn nhw eisoes yn, yn adnodau 8 i, i ddeuddeg yn, yn barod, mewn iaith wahanol, uh, ond, ond yr un addewidion yw nhw, yr un yw nhw, y mae e'n cofio i bobl. hynny yw, mae bobl bob amser dan ei sylw fe, maen nhw bob amser yn ei olwg e. Does 'na ddim eiliad pryd nad yw yy 'i bobl yn wrthryche ei sylw cariadus ef, mae'n eu cofio nhw. Mae e yn eu casglu nhw, mae e yn eu cenhedlu nhw. Mae e yn concro pob gelyn. Dyma'i gariad mawr e sy'n cael ei arddangos yn y bennod yma ac os dyw e'm myn' fe fyddwn ni'n ystyried yy rhai o'r yym agwedde yma yy unwa- yy yy rhywbryd eto. Ond yy bore 'ma nawr 'yn ni yn ystyried yy y cariad yma sydd yn cywiro, adnod pymtheg. Chi'n gweld, dyw Duw ddim yn gadael i'w bobl i feddwl yn fach ohono fe, a dyw e ddim yn gadael iddyn nhw i feddwl yn ddrwg o'i ymrwymiad e iddyn nhw. Uh, ac y mae'n ei atgoffa nhw nawr, mewn ffordd ddramatig iawn, bod ei gariad ef hyd yn oed yn fwy na chariad mam. Nawr, yym, o edrych ar yr adnodau, yym, adnod pymtheg, byddech chi'n disgwyl uh, bod dechrau'r adnod a diwedd yr adnod uh, yn, yn ddigon, hynny yw, um, a anghofia gwraig ei phlentyn sugno, neu fam blentyn ei chroth? ac yna gadael y rhan yn y canol a dweud 'nid anghofiaf i di', hynny yw, dyle fod y gymhariaeth yma fod cariad Duw fel cariad mam, yn ddigon i eni'n ffydd yn Seion ac iddyn nhw sylweddoli bod Duw yn eu caru nhw. Ac yn wir, mae Duw yn defnyddio'r gymhariaeth yna mewn rhannau eraill o'r ysgrythur, yn Eseia'i hunan, pennod 66 ac adnod 13, mae'n dweud fel hyn, Fel y cysurir plentyn gan ei fam, bydda fi'n eich cysuro chwi, meddai Duw. Hynny yw, dyma'r dyma safon ucha o, o ymrwymiad, cariad, y welwn ni yn arwyneb deiar cariad mam at ei phlentyn, yr ymrwymiad falle o'r natur ddyfna, gadarna dan haul. Yym, ac wrth gwrs yr ateb amlwg i gwestiwn Eseia yw a anghofia gwraig ei phlentyn sugno neu fam blentyn ei chroth? Wel, wel na, wrth gwrs wneiff hi ddim. Ond wrth gwrs mae Eseia yn dod man hyn â rhyw, rhyw dos gref o, o realiti i mewn hefyd i'r uh, uh, i'r broffwydoliaeth ac, ac i'r uh, cywiriad yma. Um, oherwydd mae nawr yn dweud, uh, ond fe allant hwy, meddwl fe anghofio, mae mam, hyd yn oed cariad mam at ei phlentyn, yn medru methu ac yn medru pallu. Um, yn, y, uh, yn y benod yma, adnod 21, um, mae uh, Seion yn cael ei disgrifio fel gweddw ac fel rhywun oedd yn, yn ddi blant, felly wedi colli ei gŵr ac wedi colli ei phlant. meibion wedi cael eu colli i ryfel yn adeg y caeth gludo yma, rhyfeloedd oedd yn arwain i fyny at hynny. Yym, plant, efallai, ia, ifenc wedi marw gan newyn oherwydd oherwydd ryfel a gwarchae. A'r mame, y fam, ar un ystyr, dim ond er mwyn gallu delio gyda'r galar yn gorfod bwrw y cof i atgofion yy i ffwrdd, i i bwrw nhw i fod yn angof. Yym CS Lewis yn ei lyfr yy y Grief Observed yn yn neud y sylw yma yy bod e'n ffindo wrth gofio am am ei wraig yy o'dd wedi marw yym bod e'n ffindo bod yr at- bod e methu mwynhau yr atgofion yy oherwydd bod y galar yn i oddiweddyd e. Yy cynddaredd cof medde rhywun am am alar neu am am hiraeth. Ac felly mae yy Esau yn dweud wel er mwyn symud ymlaen fe allant hwy fe allant hwy anghofio ac ac yn yn yn y dyddiau ni Ym llawer o ffyrdd yn druenus iawn, i ni'n gallu gweld esiamplau cyfoes iawn. Pan ni'n meddwl am erthyrlu, pryd y mae um, yr, yr, y baban yn y groth yn cael ei ystyried fel peth, uh, syrygysu yn dod yn rhywbeth llawer mwy cyffredin nawr, lle mae'r reddf naturiol yna at y at y baban yn y yn y yn y wraig yn cael ei i wasgu lawr fel petai'n cael ei i wneud yn rhywbeth angof oherwydd bod y plentyn wedi addo i rywun arall. Plant yn cael eu cymeryd i ofal oherwydd esgelustra, naill ai oherwydd uh, bod y uh, um, y rhieni yn, yn amrofiadol neu oherwydd eu bod nhw'n hyn anol a'r, a'r plant yn cyffordd cael eu gwahanu a'r, a'r, a'r rhieni yn, yn gofod symud ymlaen ac yn symud ymlaen. Uh, mae cariad mam yn medru pallu. Ond yr hyn mae um, Isaiah yn dweud wrthyn ni, mae Dyw yn dweud wrthyn ni, fydd cariad Dyw byth yn pallu tuag ati i bobl. Mae'n uwch i safon na'r ymrwymiad mwyaf uh, ar wyneb deiar. Mae'n ddyfnach ac yn gadarnach i natur na'r hyn y welwn ni yn y byd. Byth yn, ei, yn anghofio, byth yn ymbwrw ni yn angof. Ac yn ola, mae'r cariad yma yn cael ei seilio ar gymeriad Duw ei hunan. Y mae'r fi yma Duw yn ei ddefnyddio yn, yn un cryf iawn, yn fe'n enffatig iawn. Um, nid jyst dweud, nid anghofiaf y di, nid dyna sy'n yr adnod. Y mae'n dweud, uh, fe allant hwy anghofio, Ond nid anghofiaf fi di. Dyna beth mae Duw yn dweud. Hynny yw, mae'n atgoffa Seion, atgoffa ni, mae, mae ef yw e. I ni'n ymwneud ag e a fe sydd yn ymwneud â ni. Y Duw anghyfnewidiol, y Duw tragwyddol, ydyw nad oes cysgod troedigaeth yn perthyn iddo, ac y mae yna'n caru ni â chariad anfeidrol. Um, Mae'r ewys, mae'r uh, emyn yna, um, lle mae'r uh, y teitl i'r bregeth yma'n dod, cariad mwy na cariad mam, tyma bach yn, yn sentimental, falle, ond mae'r um, y rhan ohoni yn gweud calon y gwir, tywys di fi i'r dyfodol, er na welaf i ond cam. Cariad Duw fydd eto'n arwain, cariad mwy na chariad mam. Dewch i ni ymddiried yn ei gariad e, yn arbennig yn y dyddiau anodd yr hain, er mwyn i enw. Amen.